Madyambu ya Wavuntlhanu wa siku ra vukhume-nkombo ra Nyenyankulu, a ndzi ri egondzweni ro suka eJoni ndzi kongomile le Xitlhelavasati. Loko ndzi ta amukela riqingho ro huma eka Makwerhu Walter, rito rakwe a ri ri na ngulumelo wa xirilo ri tlhela ri va ni mahlehlereti ya gome. Xikan'we-kan'we ndzi yimisa xipandzamananga etlhelo ka ndlela. kutani ndzi kangatela timhaka leti tikaka hinkwato leto bava, ti nga timhaka leto mana wa hina N'wabene wa Mjaji n'wa risenga na risenga, wendle sweswiya swa valambya leswo kere hi ndhandha wakwe, kutani a pela nambu wa N'wanati, a pelela le ka ndhandha lowa le hase. laha ngi va kokwa wakwe Mdun'wazi na Boyi na Rikaka na Xibotani a va n'wi koweta va yimile kona. Hi loko tindleve ta mina ti hundza nhloko, ndzi yi copeta-copeta ndzi nga tlunyiwangi, ndzi ti tshuva nhloko yi nga hlohlonyi, ndzi phirheka moya ndzi bvinyeka mehleketo, ndzi nyama mongo ndzi tlhaviwa hi ngati, ivi ndzi ku na to, totololoo. Sukela siku rero, ndzi ve ndzi sungula ku phyameriwa hi ncovelo ndzi tlhela ndzi dzungeriwa hi vulombe. Ina ka, a ndzo va mani mina xikarhi ka vana va tatani eku ve ni ndzi hundzuriwa xitlhangoma enkosini wa nhenhakazi leyi ya valambyak'unyela.

Vana va Obed wa Mnene. Handle ka vona volavo, ku ni vana va vahahani a nga Julia Maphata wa n'wamnene wa Mnene. Ku na Boti Pita Mkoki wa n'wagwayimani wa gwayimani ya tinkavi. Hinkwavo lava a ndzi va tlhandlami. Kambe nyamuntlha xiswathe xi ndzi swathile. Nyamuntlha ndzi mbyindliwile hi mafurha ya n'wana ku nga ku rhumiwa. Eka matimu ya muti lowu wa van'wanati, ku hava mixo lowo xonga ku tlula mixo lowu taka mun'wanati ti nga byisiwa, ti ya vuta le ka ngondo, khuwana ra mati leri nga ngengemisiwa hi van'waThayi va vadya yena n'wamafayetela na n'wagwayimani na n'wankorho ri tisiwa eka huhlwani hi siku rero. Khuwana rero ra mati ri cincile xiyimo xa muti wa Mnene N'waswihaleni na Mhlazisi Ntombi ya ka Nhlaniki hi laha ku nga heriki. Emuti lowu wa ka Huhlwani N'wabene u lo wu maka hi mavoko, a wu khandha hi switina swa rirhandzu, a vuya a wu rhidela hi swikhongelo leswo phikelela. Ivi Yani lowa matimba na yena a n'wi katekisa, a n'wi nyika tinkokola, a n'wi nyika mavele lawa a nga hi kurisa hi wona, a n'wi nyika makwembe a tlhela a n'wi nyika ni malembe. Leswi nyamuntlha mi hi vonaka hi na vana, vatukulu ni switukulwana swakwe, se na hinavu hi nga hundzuka vanhunyana exikarhi ka van'wana vanhu, hikokwalaho ka mintirho ya Mhani Sorisa Sofi N'warisenga, mana wa hina. Loko N'wabene a ha ri na tindzumulu timbirhi ntsena to huma ekhwirini rakwe, ndyangu wa ka Huhlwani wu weriwa hi khombo hiloko swirho swimbirhi swa ndyangu Swifunyabua hi siku rin'we. A nga yena Mabyeletela nsati wa Obed hosi ya nuna wa N'wabena. Na yena Lukazi nsati wa Magezi Mhlazisi malume wa nuna wa N'wabena. Milala yi bohiwa. Ku vuya ku ku mpoti. Ku ririwa mikosi yimbirhi hi siku rin'we emutini wun'we. Kambe mhaka hi leyi, eku feni kakwe, Mamaila Mabyeletela nkatla Obete a muka na a boxile mune wa swinon'wana, ku katsa na xinon'wana xexi xi nga eku phyaphyarheni. Eku feni ka yena,

Hinkwavo xikan'we-kan'we va hundzuka vana va n'wa-Ben. A swi helelangi kwalano. Makhati ya nga ri yangani hi loko swijahatana leswimbirhi swa va dya yena nkata makhuvele, a nga ma kholwa na tivanti, naswona swi nyiketiwa eka n'wa-Ben swijahatana leswi leswaku a swi wundla, hi mukhuva wolowo, N'wabene a hundzuriwa ntswatsi a nga si mila na meno. Kambe lowa wa matimba a nisela mhani Sofi mpfula ya mikateko. Nhlayo ya vana va rhumbu rakwe loko va helerile va kondza va ya fika eka khume na un'we, lava eka vona ku nga lova vambirhi. Hi ku angarhela, vana hinkwavo lava ngo ndliwa hi N'wabene va rhumbu rakwe ni va swandla swakwe i khume na ntlhanu na vanharhu loko a ri lowo kota mina ndzi tivula lowa njombo eku hlayiwa exikarhi ka xikwata xolexo xa majaha ni vanhwana lava mhani n'warisenga wa risenga na n'warisenga va nga lo an'wisa va kapudza va sula marimila va hlambisa va tlhela va hlangula loko mhani sofi a vo va un'wana wa nsati a va ta va va phule khale byi hola ka ha ri mpundzu le ka huhlwana hi ngi va lowu mina a ndzi nga swi koti swa humbi lero ve ni ndzi nyikiwa xisiwana xin'wana na xin'wana xa n'wana wa muti vakiti Loko mhani Sophie a vova un'wana wa swisata-satana swa masikwana lawa, swisatana leswi swa ti-cost of living, ti-handbag na ti-jewellery na ti-high heel na ti-manucure na ti-pedicure na ti-medical aid, ingi va lo khoo. va tshimbitela Mukhacani nuna wa kona va ku, Loko kunene we Mukhacani u ndzi rhandza hi mbilu mina nsati wa wena, a hi humiwa hina muti nkatanga. Hambi ku rhurha a hi rhurhi hi ya aka le ntsungei wa rivubye. Ndzi ta wisa ku tshamela ku rhwexiwa vutihlamuleri hinkwabyo byadi muti dya ka n'wina ndi ri n'wana wa xihlangi kambe eka mhani sofi n'wana un'wana ni un'wana a nga va wa rhumbu ra vona a nga va wa swandla swa vona a va n'wi teka a ri nyiko a va n'wi teka a ri nsuku kumbe dayimani eka vona Swilo a swi ngo olova loko mhani va hi kurisa, ngopfu-ngopfu leswi va bava a va pfa va rivateka ni ku rhongomela le Joni. Vusweti a byi tshamela ku hi xungeta-xungeta, tintangu a ta mbariwa ti kondza ti cenyuluka Swihakaboyi a swa mbariwa swi kondza swi hlanhlekela emirini. Ndlala a yi nga ceceleti futhi a yi nga wu tsetseleli muti wa ka hina. A ku pfa ku xeviwa hi lamula na mati yo lunghiwa hi munyu lowo lomba. Xihundla xa Mhani Sophie a ku ri mbilu, mbilu ya rirhandzu. Hinkwerhu ka hina ku suka eka sesi wa tona Dinah Hazel ku ya fika eka xipfala-rhumbu Botikatekani, Ku hava na un'we loyi a nga tshama a va ni ku kanakana leswaku mhani va n'wi rhandza. Xihundla xa mhani Sophie a ya ri mavoko ya vona. Vona a va ri lowo gobela a haxa a hlakula a tshovela a tlhokola a yisa exigayini le ka ba wa pawa. Loko ku ri na wo loloha exikarhi ka hina vana vakwe a hi swi tekelanga eka vona mhani. xihundla xa mhani Sophie a ya ri matsolo ya vona vona a va ri wansati lowo tlhava tsolo ehansi a khongelela vana vakwe hi un'we un'we a va vitana hi mavito loko mi hi vona hendla ingiti hi lo katekanyana Loko mi hi vona hina vana va mhani hi endla ingiti hi lo kambala swisirhelo eswifuveni na hi tamarile matlharhi ya moya, i mihandzu ya tsolo ra wansati loyi wa ku khongela. Kumbexani mhani wa hina a nga ri wansati wa ntolovelo, kambe a yi ri ntsumi ya Xikwembu exikarhi ka hina. Ntsena a hi fihleriwe swona ku fikela sweswi. Nyamuntlha hi kona ritsandze ri sungulaka ku suka. Nyamuntlha hi kona mhula wu sungulaka ku ncivilika. Nyamuntlha hi kona hi kotaka ku vona hi mahlo hi tlhela hi twa hi tindleve leswaku hakunene manana loyi a a ri n'wana wa Xikwembu. ndzi vula leswi hikuva nkarhi wun'wana hina vana va vona ku katsa na mina yaloyi a jakatsekaka loko mhani va hi vumba bya muvumbi wa timbita a hi pfa hi ku vo hi hlupha loko mhani va hi letela hina a hi pfa hi ku vo hi levela loko va hi tsundzuxa a hi pfa hi pimisa leswaku vo hi xupula loko va hi bebula a hi raharaha hi kalakala ivi hi petsapetsa milomu hi pinyulusa tinhompfu hi pfimba machelele kambe loko mhani a va lo debyisa mibya a hi ta va hi ri kwihi nyamuntlha a hi nga to va hi phuvili bya maphuphula ni madabadaba ya misava leyi ina ka

Loko mi hi vona hi te tano, hi mihandzu ya ku nyiketana ni ku khomisana ka xipanu lexi xa tinghwazi ta vavasati. Kambe mhaka-xiheri hi leswo, tinganakati letin'wana a ti nghena ti phalala ni ku pfuneta hi ku famba ka nkarhi ni ku tika ka swiyimo. Kambe manana loyi wa tiawara ta makume-mbirhi-mune hi siku, manana loyi wa nkombo wa masiku hi vhiki manana loyi wa khume ra tin'hweti na timbirhi hi lembe manana loyi wa lembe na lembe na lembe na lembe a ri manana la nga tlela la a nga n'wabene wa risenga wa mdun'wazi wa boyi wa rikaka wa gomela wa xibotani

Muka khwatsi wena Masiya yi govile yi govela vurhena vurhena bya wena hi byi vonile byi nga vurhena bya ka n'wina lavo nyele ndleleni va tshemba nkanu n'wina va mangin'ina ma rilela nhonga khwembe ra ndlala xi vupfa hi moya n'wina va makhwita enhlaveni mi twa mi ri nayo milengeni